Yahyanıñ ve İsa Mesihniñ doğuluvı aqqında haber, İncil, Luka, bir, beş, seksen. Yeudiyeniñ padişası İrodnıñ künlerinde Aviyanıñ bölüginden Zekarya adlı bir ruhaniy bar edi. Onıñ Elizabet adlı apayı Harun soyundan edi. Olar ekisi Allanıñ ögünde insaflı adamlar olıp, Rabbiniñ episi emir ve qanunlarını qatiyen tuta ediler. Lâkin olarnıñ balaları yoq edi, çünki Elizabet qısır ve olar ekisi de endi qartayğan ediler. Künlerniñ birinde Zekarya bölüginiñ nevbetinde Allağa ibadet ete edi. Ruhaniylerniñ adeti boyunca cerep çekip, Zekarya Allanıñ sarayına kirmege ve qoqulı otlarnı yaqmağa mecbur edi, bütün halq ise qoqulı otlarnı yaqqan vaqıtta tışarıda turıp dua oquy edi. Birden Allanıñ melegi peyda oldı, o qoqulı otlar yaqılacaq yerniñ oñ tarafında turdı. Melekni körgen Zekarya şaşmaladı ve qorqtı. Amma melek oña, Qorqma, Zekarya, yalvaruvuñ eşitildi. Apayıñ Elizabet saña oğul doğacaq ve sen onıñ adını Yahya qoyacaqsıñ, dedi. O, saña quvanç ve büyük sevinç berecek ve çoq adam onıñ doğğanına quvanacaqlar, çünki o, Rabbiniñ közünde ulu olacaq, şarap ve içki içmeycek, taa anasınıñ qarnında olğanda o Muqaddes Ruhqa tolacaq. İsrail halqından çoqlarını olarnıñ Rabbisine, o, Allağa qaytaracaq. İlyasnıñ ruhu ve qudretine tolıp, o Rabbiden evel ketecek, babalarnıñ yüreklerini balalarına baqtırıp, boysunmağanlarnı insaflı yolğa qaytaracaq ve yahşı azırlandırılğan halqnı Rabbige teslim etecek. Zekarya melekke, Ya men bunı nasıl bilecem, çünki men qartım? Apayım da endi bayağı yaşında bar. Melek oña şöyle cevap berdi, Men, Allanıñ ögünde turğan Cebrailim. O meni sennen laf etmek ve bu quvançlı haberni saña bildirmek içün yolladı. Men saña aytqanım öz vaqtında olacaq, amma menim sözlerime inanmağanıñ içün seniñ tiliñ tutulacaq ve bu şeyler meydanğa kelmegence laf etmeyceksiñ. Şu vaqıt halq Zekaryanı bekley ve onıñ Allanıñ sarayında bu qadar çoq oturğanına şaşqan edi. Soñ o çıqtı, lâkin laf etip olamadı. Halq o anda rüya körgenini añladı, o olarğa qollarınen işaret etti, özü ise tilsiz olıp qaldı. Hızmet vaqtı bitken soñ Zekarya evine qaytıp keldi. Bundan soñ onıñ apayı Elizabet yüklü oldı, Ve birinci beş ay içinde evden çıqmadı. O, Bunı men içün Rabbi yaptı. O, men adamlardan körgen masqaralıqnı üstümden almağa istedi, dey edi. Altıncı ay kelgende, Alla Cebrail melekni Galileyada yerleşken Nazaret şeerine, Davutnıñ soyundan olğan Yusuf adlı adamğa, nişanlı olğan bir qızğa yolladı. Qıznıñ adı Meryem edi. Onıñ yanına kelip, o, Selâm saña, ey hayır körgen! Rabbi sennen! dedi. Meryem şaşmaladı, çünki melek oña bergen selâmnıñ manası ne añlatqanını bilmey edi. Melek oña, Qorqma, Meryem, sen Allanıñ hayırını taptıñ! Sen yükli olacaqsıñ, oğul köreceksiñ ve onıñ adını İsa qoyacaqsıñ. O ulu olacaq, onı Yüce Allanıñ Oğlu dep adlandıracaqlar. Alla onı Davut dedesiniñ tahtına oturtacaq. O Yaqupnıñ soyuna ebediyen padişa olacaq ve onıñ padişalığınıñ soñu olmaycaq, dedi. Meryem ise melekten, Böyle şey olurmı, men daa aqay körmedim? dep soradı. Melek oña, Saña Muqaddes Ruh enecek, Ve Yüce Allanıñ qudreti seni qaplaycaq, şunıñ içün senden doğacaq bala aziz olacaq. Onı Allanıñ Oğlu dep adlandıracaqlar. Mına, öz soyuñ Elizabet qart olsa da, altıncı ay yüklü olıp, bala bekley. Amma oña qısır dey ediler, Allanıñ yapıp olamağan işi yoq, dedi. Men Rabbiniñ qulum, er şey degeniñ kibi olsun, dedi Meryem. Soñ melek ondan ketti. Bundan soñ Meryem birden acele alda dağlı toprağına, İudiyeniñ bir şeerine yol aldı. O, Zekaryanıñ evine keldi ve Elizabetnen selâmlaştı. Elizabet Meryemniñ selâmını eşitkeninen, onıñ içindeki bala sekirdi ve Elizabet Muqaddes Ruhnen toldı. O küçlü sesnen, Sen qadınlar arasında eñ şüretlisiñ, seniñ qarnıñdaki bala da şüretli! Men kim ekenimde Efendimniñ anası maña keldi? Sesiñ qulağıma yetkeninen, içimdeki bala quvanıp sekire başladı. Allanıñ aytqan sözleri yerine kelecegine inanğan qadın bahtlıdır. Meryem ise dedi, Menim canım Rabbini şüretley, ruhum menim Qutardıcım olğan Allada büyük quvanç taptı, çünki o qulunıñ alçaqgöñülligini kördi. Şimdiden soñ adamlarnıñ bütün nesilleri maña bahtlı deycekler, çünki Qudretli Alla men içün ulu şey yaptı. Onıñ adı muqaddes, nesilden-nesilge onı ürmet etkenlerge o meramet ete. Özüniñ qudretli qolunı uzattı da, yüreginde kibir fikirleri olğanlarnıñ episini dağıttı, ükümdarlarnı tahtlarından alıp taşladı, alçaq göñüllerni ise yükseltti, aç olğanlarğa yahşı şeyler berdi, zenginlerni ise bom-boş yolladı. Atalarımızğa, İbraimge ve onıñ evlâdına ebediyen merametli olmağa söz bergenini hatırladı ve öz quluna İsrailge yardımğa keldi. Meryem üç ay qadar Elizabetniñ yanında qaldı, soñ özüniñ evine qaytıp keldi. Elizabetniñ bala tapacaq vaqtı keldi ve o oğlan doğurdı. Onıñ qomşuları ve soy-sopları Rabbi oña böyle büyük meramet yapqanını eşitip, onen beraber quvana ediler. Sekizinci künü balanı sünnet etmege keldiler ve onıñ adını babasınıñ adı kibi Zekarya qoymağa istediler, amma anası buña, Yoq, Onıñ adı Yahya olacaq, dedi. Oña, Seniñ soyuñ arasında böyle adı olğan iç kimse yoq da, dediler. Ve balanıñ babasından işaretlernen oña nasıl ad bermege istegenini soradılar. Zekarya yahzuv tahtaçığını sorap, Onıñ adı Yahya, dep yazdı. Er kes şaşıp qaldı. Şu an Zekariyanıñ ağzı açıldı ve tili çezildi. O laf etip başladı ve Allağa şükür etti. Episi qomşular pek qorqtılar. Bütün dağlı Yehudiye toprağında episi bu vaqialar aqqında laf ettiler. Bunı eşitkenler episi tüşüncege dalıp içinden, Bu bala kim olur eken? dey ediler. Em kerçek, onen Rabbi bar edi. Balanıñ babası Zekarya Muqaddes Ruhqa tolıp peyğamberlik etti, İsrailniñ Allasını, Rabbimizniñ şüretleñiz, çünki O, öz halqına yardımğa keldi ve onı azat etti. Qadimiy zamanlarda aziz peyğamberlerniñ bildirgenine köre, O bizge özüniñ qulu Davutnıñ soyundan qudretli Qurtarıcını yolladı. O duşmanlardan ve nefret etkenlerniñ episinden bizim qutulışımız. Onı yollağanda, o baba-dedelerimizge meramet etti ve özüniñ muqaddes vasiyetini, atamız İbraimge bergen antını hatırladı. O bizge biz duşmanlarımıznıñ qolundan qutulıp, Kimseden qorqmayıp, aziz ve insaflı olıp, ömrümiz boyunca oña ibadet etip olurmız, dep ant etti. Saña ise, balam, Yüce Allanıñ peyğamberli deycekler, çünki Rabbiden evel ketip, onıñ yolunı azırlaycaqsıñ ve onıñ halqına qutulış günalarnıñ bağışlanuvına bağlı olğanı aqqında haber darqatacaqsıñ. Bizim Allamıznıñ büyük merameti içün bizge yükseklerden aydın şefaq kelecek, qaranlıq ve ölüm kölgesi tübünde yaşağanları yarıqlatacaq ve bizge barışıq yolnı kösterecek, dedi. Bala ise ösip, ruhunen quvetlendi. İsrail halqı aldına çıqacaq vaqtı kelmegence, sahrada yaşadı.